Miya pesa. Pesa manade mikwaya? Aonge kata chiemo, nyithindo kendo oda nyaka nyochiwogni dhi Kauna yao. unge pesa.
Ionge kauna unge pesa koro idwa nasa mang'o yawo In pesa mineno ka.
yawa kare wuon atino yo ang'o matimore kodi Pile yawa pile pesa. pile pile nyaka dini dong Ma- inywa Mami magani mondo ka achiem mami ka kinde koso ginang'o. Do- an pesa ok ane pesa itero kanye ne kata ne kata kende adanya adanya nyaka ot ka gi nyithindo nyithindo kende kata Ah, ah, An gimacham kaunta onge pesa. kata landlord ochiegni chopo ka dwaro pesa ne Amanya mana ka konyori an kawuono ni.

pesa kiwene kata dhako nayudo ka Kata sufre chini kata nyota moko sufre chini watu Gimitim. waenda kata gimitedo.
ni matin iwinge gimitim Awinjo. adwaro ni a- miya pesa ko kamano to adhi gi dhakoni full stop Aja wana kede kwa landa wana. Eh, ude manyie na choko ni pesa nigo tero. manyien ok adhigo adwaro Dhako pesa na mar odni Awe ne ga Bedo pesa. ing'eyo niya adwaro pesa na mar odni Gol dwe pesa, manyien gol onge ma pesa, gol arito pesa. Adhi ornige okor wik kaka. Onge gima Pod wi konge ka Madam. kama ka witore kachi. Madam. Wadhi. Wadhi.
Loka. Wadhi. Omera wuyi matin, dong' e ot gi kwe. Ka ot otami rito, dhako otami rito, dong' e ot gi ang'owa. Dala to kedhi go kama, na na ome godhiambo. Awuok, awuok. Dhi adhi Itimo akode. ang'o? Ana ome godhiambo. Iom jaodi. Adhi ome dala Kel godhiambo.
na pesa na. Kel pesa. Iwinjo gima wacho? Awinjo. Kel pesa kokang' ni kaw dhakoni.

opogore gi ng'ama kawo kineno an gima adwaro adwaro pesa na Mago kare timbe pesa motelo onge kotimo landlord. dhako ni ema dhigo Ah, Ibiro e ot idwa chuli pesa to idadhi gi ka jaoda. onge dhi- dhi ka chief Idadhi gi jaoda ne tamre pe- chuli awacho pesa niya dwe.
wuoyi matin Awinjo. wuoyi matin ka onge pesa dhi ka chief an adwaro pesa na mar higa achiel Adhi donjo ni.
oda mineno ni oda mineno ni odni madam madam lingane madam lingane Oda mineno ni, ineno wuoyi matin, odni athagora kagero. Athagora kendo asandora zaidi kagero. Ot mineno ni, agero. Mabati ing'e ni beche tek. Piny masani ineno ka ji bedo mana e od lum. Mabati ya lo. Mabati ya lofu. Dhako ni yudo dhako ma fain Ano kama. kasa koti ilana. Landlord. Dhako yudo ma fain. Kelni pesa, jaoda to kik idhigo. Jaodi adhigo, Mano adhi adhi- obedo e oda, obedi, odagi maber kendo obiro chiemo maber ibiro yude kochwe Kare mane paro misabedogo e kinda jaoda kaka Wach wuodi. niya ni an gi paro moro gima dwaro wuoye matin en niya isebedo gi pesa mar higa achiel de bed ni inyiewo kata dhok e higano pesa nago te ka ka kwapimogi oromo bi nyiewo dhok apar dhok apar matiende niya dhako ni already pesa nago oromo nyuol Tetela wach mos pesa mabedo ka wenega dhakono. Asa wenega dhakono pesa ka oromo ora bi. bedo dak isekawo pesa ni kilo Dhakono gima dhoge mit, dhok dhok mamit. Mineno kata winjo sando kaka nonge pesa no. Dhok mit matiek. Dode kata kaka odhirore. An aonge weche mang'eny. Adhi donjo ni Madam,

Ruoth omiya kinde sama chiegni.
Chiew na. Achiew maber mana in.
To mi yuecha yuecha ni ang'o marach? Eh beta vipi osiepa?
Eh, ang'o marach? Nani dong nyocha aneno ki nyombo ka. E dong neno min oda cha. Omejo no koro dhi gani? Nyocha nawene ga pesa kar osabedo mana kochamo pesa. Niwene pesa to chamo. Nawene pesa kan ochamo koro landlord nobiro ka. Omwana odhi kode. Kae to mano tek manade no. Osekawo ndalo marom nade? Osekawo higni malach.
Chakre wawere kode osekawo higni mang'eny. Osekawo higa mang'eny. Mm. Ai. Koro mae koro itedori mana kendi to nyithindo to koro dhi gani. Nyithindo dong' chief ng'ane nong'wane go te. Landlord Lan- landlord nochoke go te. gidhigo agani kaka ibiro ni anane konyruok moro kochakore sani Anene landlord be aneno ka gochona ka.
makade gi gima owacho
Hello. Iriyo nade landlord? In maber? Eh, to koro koro landlord yo watimo nang'o nikech owadwa ni aneno ka ochandore dala ka mok ber ya. Eh? Oh, iduoko ne godo nikech ok ane ka ngimane koro ber. Koro mano wer chandruok. Dal- dal- landlord asewuoyo godo Owacho nang'o? owacho ni odwoko ni godo Eh, mano dang' abed gi mor saidi. moko mwalo koni jok moko na natiyoga koni Ah, no, makre godhiambo e senta. aya Erokamano. sa Erokamano.
Hey! Uwe ni bere bere.
Omera wuoyi matin. Landlord. Ubi ane ka ok adonji an gera kama siria. Adonja donja.
Donji mag jaodi an Most of- pesa na naseyuda onge weche mang'eny. Min Atieno, Kaw jogeni. ndalo mang'eny.
Ba, Iriyo nade? ariyo ma ba.
Oh, Eh, kawuono iparo duogo. Ay, landlord oduogo. magi jogeni.
Magi jogena te.
Eh, magi jogeni. To dong' mane owuok Neno wuoyi mokwongo ni.
Eh, Ma nyathi gamo dong' isetieko higni apar higni apar kapok kapok ikela pesa. Eh. Ma zawadini, ma mari. Wuoyi matin aonge kodi weche mang'eny, kaw jaodi idhigo. Ah, ah, landlord. Eka dhaka ritoni ni sawa. Nyithindo mang'eny Ineno to ka en chun- sawa. Nyithindo mang'eny nigi to chuni nyaka ni dogo. Adog ang'owa, Ah, magi to nyaka ni dogo.
ne, mae buwa ba- babau, babau. Yes. Ah, Wuoyo.
ah, mani kawe ni kawe gi nyithindo gi te. Ne, apenji niya, wuoyi matin. Be wi long'o, be wi ti adieri? Apenji niya, sama inena wuoyo kodi ni bed ing'iya nang'a duong'. Pesa ka notami chulo, anyisi niya, ikaw dhako iketo sandore. Eh? Awinjo la. Idwa nata donji ka jo children. A- a nyithindo gi to Akoni ni kanyal magi kawo. nyithindo idwa nata donji ka children. Nyithindo mang'eny Ere gi- barua mandiko ni en Idwa mara. nadok, idwa nadok kanye? Idwa nodok Kuni kanye? nyithindo gi nyaka ne dogo.
Apenji ni nyithindo mang'eny gi te ala pidho ng'ato achiel. Dong' nitamori pidha, A- a- koro Koro nochuno ni Magi nyaka dhi nyithi- amany nyithindo magi nyithi moko. landlord chuno ni nyaka ana gidog adak kendgi Onge landlord kuma doke gi nyithindo magi nyithindi. a nitere sang'ie thagruok kenda mako mage to ka yie Donge iwinjo iwinjo wuoro kia ma ok anyal yie ne Omera wuoyi achoko matin. nyathi wuoyi wadwa Wanyisi ni sirikal bade boyo. Adwaro nyisi gima pok niwinje ngimani. Sirikal bade boyo. To kendo sirikal akona macho marefu. Adwaro nyisi ni Mtoto ni malaika. Iwinjo gima nyisi? Awinjo. Kiyudo ka in gi nyithindo mang'eny, kaw nyithindo ibedgo. Mtoto ni malaika. Koro natemo wuona ni nyithindo mang'eny gite malaika. Anyisi ni magi Ah, ah, malaika. mano- Muma wacho matek ni nyathi en Mano- malaika. Mano ok anyal Onge yie. kaka inyalo bukori kiriembo malaika. Ni pesa Akaw madike.
malaika mondo akelni e odi obed kodi gi kwe iyude pesa, ok inyal.

Atieko gi full stop. Sama wuoyo winj niya ma jaodi. Dhako arito ni ka fine dong' rite notami ga. Mama nyaka nubed gi nyieni useruwo yudo nyithindo adi? Nyathi achiel. Nyathi achiel ma boonge ka be Oonge Nyasaye ka. nokawe. An sani akelo ni malaikni turi mang'eny e dala ok idwar receive malaika. Aa, lalo, sani Ruto twe ngiwa man pindo go kanal dhi ka. Ne Ruto we kelo e ngima. Uning'eni abiro nyuolo nyithindo mang'eny. Aa, Omera tabule. Enang'i.
Wuoyi matin to nokonyi. Sani akelo mtoto ni malaika.
osiepna. Untie.
Wuoyi Iduogo. matin ema nyocha chulo pesa ni. Ne gima landlord otimona.
Ai, Dhano odwaro Omera wuoyi nyithindo. matin.
Omera wuoyi matin. kwani ma Idonji yudo ka kilo ne osiepni ni we- jogene. omeji duogo gi nyithindo. Aduogo gi nyithindo.
Koro gima watemo wacho en niya, akelo ne mni nyithinde gi kwe jaode be. Ne ka jaode akelo ne ka ni fine, onge weche mang'eny. Dong mani timo maber. Atimo maber.
Imbi support no timo na maber. Dwoko ni mana Omera wuon.
Odwoko na nyithindo. Nyako ni kono Kaw wuok bag to itere ot. Sama wendo donjo ikaw Awacho ni kaw bag bag.
itere ot. dog gi landlord.
Onge kuma dok.
Amano ok idhi e oda. Odhi ma nyaka Ok dok. idhi e oda.
Ne. Koro ot ma nyocha otami chulo ni mosechuli ni Oda ok adhi gi nyithindo gite nyithindo gite adhi pidho. Nyadiemo, nyadiemo ling'ane.
Nyadiemo awacho ni ling' ane. Nyocha wabedo kodi gi kwe. Ne wuoyi matin. Bana na na duo. Omera wuod Wagire. Eh. Ling' ane mos. Nyadiemo. Ling' ane. Wuoyi matin. Nyadiemo ni nosiko osiko kichande kendo ni sande yur keto dhako ma in iwuok ibayo itimori nade. Sani akelo ni muma wacho maber ni mtoto ni malaika. Kaw malaiknigi, irit malaike mag Nyasaye, Nyasaye biro pari. Correct. Ko gin malaika, imbe doga doga kodgi. Mtoto ni malaika. Ko gin malaika. An gi malaikni na kocha. A doga doga kodgi. To kare kok inyal, eh.
adok gi kodgi te. E dok kodgi te. Kodgi te.
Ang'iyo da kenda. Ibed migumba. Ang'iyo. Idedi. Ok idonje e oda. Ok idonje e oda. Era wapok norumo.
Kuma doke o.
Doga doga gi landlord.
Dog gi landlord. Odni amadhi.
Dog gi landlord.
An an pesa.
Kare kok inyal, pesa nigo akawa losogo jogi, Eh, apidhgo losgi. nyithindo. In kok inyal, dong' mi uni. Nyithindo mang'eny ok anyal dhigo.
Dong' mi uni ne nyar mara. Luyo.
Nita ma nyaka donje. Ne weri gi weri.